Unogeja mahure iwewe. Wona kuvhura soko kuti iwewe tata ari pedyo roti mira ugeja mahure iwe. Iye zvinokuona motorcade ichipfuura so i- ari mumota president unonzwa ma- marunda ako achipera simba so kuti motikari dai yangoenda mani izvi zvinondizondinetsa pana kusvika mutadzi zvaka netukumbo nezidzoro

god k chadzoka chibaba baba chemavhidhiyo ha ah, guys ka ino ndo yafavorite channel yenyu kubva nhasi kubva nhasi inzwai kaka short story kakaitika nezuro ka there is a guy just a random subscribe akasubscribe to this channel guys ha ah, yakatozopera kubvira pamozi akawina njuga saka iwe kana usava subscribe please subscribe ka zuva rinoda kupera ka wanaka unoda kupera wamutaza ka eh, kana une mukadzi wani unoda kupera watori vaviri wakutorara pamubhedha mazuva ano kune chando ka unenge uda double temperature 37 uku 37 uku haurara uchidzivirirwa kuwangu anyway nasavaraka naare vhidhiyo avhidho randoyararo irororoka mabviravira omana riri kubvira richivira haa mapisa rema riri kupisa rakatonorema vhidhiyo iroro today ndakukompailerai evangelist marofu naapostle chiwenga hagaizi asida kutaura nyambo gaizi imimi ngozvinzwirai mega pavhizi iri guys tell me what you think in comment section guys video iri mahwambi murambi dai mukadzi wako anga adeedzwa panapa tataura nezvako iwe yeah. aipedza nyaya yacho akutobudisa musodza yeah, sure.
vamwe venyu futi muri abusive kana bhaibheri richiti waa musoro arire kuti waa abusive ndiri musoro panapa ndiri tsi achisika musoro ndokurova ndokurova pa achirova mambama mukadzi arohwe isai nekuratiza kuti wakundikana wakushandisa zvibhakera ah. tasaone unorova mukadzi wakuvhura zisoka kuti uri kukundikana mukoma ukatungamira mhuri mukadzi hanzi zvise pasi let us take our positions ivo automatically vanozvisa pasi warume wakangwara wanoroka mhuri dzavo zvakanaka havana kumboita hondo nemadzimai avo mukadzi anongoona kuti baba wepano zvinhu zvese zvinofamba gore rino iri zvawakapinda uchiziva unofanira kupinda muna 2026 waane zvimwe zvaunenge waakugona chibaba chapindira wedzera macertificates ako ekuchikoro enda unodzidza mayunivhesiti manyowani ari kungovakwa mamwe akawanda

wakurowa manje mari chindiwana kupi pa sandinetsa mhani iwe wadi kunoshandawo saka mukadzi anoti rega nditange kuita tumaside projects ndibatsire baba wari kuti kwadzisa nezvikwereti tumaside boyfriend une zvikwereti zvakawanda iwe tasaone kuvhura soko wari kuita wakakwereta sterek kisha unity yakakwereta yanga yatakurwa musuno mukadzi akanozochema akaibata fanira kubeeka nemwedzi wapera iri rakutoenda mwedzi uno uchitopera so iwe uri pana zvikwereti zvakakuwandira wapusa manje izvozvi uri kukwereta kwereta netv yacho yakakweretwa fu pana chauinacho improve yourself 42 years haugone kubata screw driver uri murume werudzii haunyari here kudeedza electrician ha kuzoreplacea wall socket yakatsva nemagetsi yaunogona ungonotenga muhardware ukasunungura wodzikisa kucircuit breaker wochinja woisa socket nyowani mm.
hapie pressure inokuvadzisa iyi akovana magetsi anourayawo kana usingamazive magetsi siyana nawo
ndoshanda haunyare iwe ndiwe pasta wemukadzi wako eh. hakuna zvekuti iwe wakararama nheru mukadzi wako onzwa mudumbu na 12 obata foni pasta ndinamatirewo ndiri kunzwa mudumbu iwe wakararama eh. anofanira kumutsa iwe oti ndinamatirewo mudumbu mangu muri kurwadza kozi kuti mukadzi wako anenge achita kutaura napasta achita kutaura napasta iwe hauziva kuti ndiwe muprista wekutanga mumba umu anofanira kutenda minamato yako kupfuura minamato yangu kuti murume uyo akanamata zvinhu zvinoitika manje unoremedza maelders kuremedza maelders nemukadzi wako iwo iwo ndiwo unofanira kuzoti mai mwana tarowa minamato mana i think rekai timbofonera marufu muvhangeri haa taachimbonamata nemhuri kuno tine prayer request yedu mutinamatiro iwe murume uriwo kutaura koti mukadzi wako ndiani kachitotifonera toti ko baba vari kupi haiwa hapane zvavari kuita imi ingotinamatirai bedzi kusvikira vamwe vakadzi vanotanga kuedzana nevafundisi avo havangatadzi ngati vanenge vane tumasweet voice vachisexira ana mfundisi here wafundisi wari wiki wanotanga kupfimba nebayudas ari wiki eh. saka mumwe muchinda akanditaura akati marufu kwanetsa kuno chii zvikanzi pane muchinda akanga mukadzi atanga kuenda kubasa manje adzoka pamba achinja because akutambira ndo zvinoitika ndozokuti kana wakatanga kuenda kubasa kana akanaka naka tumashefu tiri kubasa tisina kudzikiswa toya totanga kuchiva saka anotanga kupromotwa ndokuinda zwa kwacho achisoka panzvimbo rinana aunza akufamba nabosi mazuva ano kumabasa kune nyaya yetumatrip mukadzi anenge achita kuti anzi atipo for seven days kune workshop kukaribha seven days ndakaitaura mumwe murume akadikitira pane imwe chechizo agara ngozi mukadzi wacho anga atori kuworkshop hanzi kune workshop yeseven days ukaribamuchirume itawo mamwe mabasa aunoita wega pamba haasi yese aunodeedzera maplumber maelectrician uchatorwa mukadzi nemaelectrician iwaya kunouya mumwe ane six pack
now kune vapfana vari kusimudza simbi izvozvi avo vana six pack inenge yaonekwa sei yango vana munhu anenge achiva basa akavhura dumbu yakarova guvha aute maelectrician uchatorwa mukadzi nemaelectrician iwaya kunouya mumwe ane six pack
now kune vapfana vari kusimudza simbi izvozvi majimu enda kona nevictorso kuna fana vasina zvavanoita vanokuboka everyday simudza simbi vakaunza uri kune workshop kariba wakwira waenda kune kune maswimming pool nechichi ndo basa rawo iroro yeah. wakadzi wese wauya wasina varume saka ndiwanenge wachiswimisa wakadzi iwawo halo mamadha muri sei haa pane pool iri pana vachichi yeah. zvine mavhesi zvine mhasuru nemapex and tarisaone iwewo ahuna kana mhasuru kana chii
iwe akuitonga wakazvitakura Ah, unoisa mukadzi pamiedzo anenge asitambona muna nesix bag ndava ndafunga mbinga yedu tine imwe mbinga so yatinayo pazimu kuna kuna electrician ah six bag yenyi asi munojima kani asi ndambona muna nesix bag yakadaro eh. iwo kazvinzwa ndinosungirira Improve yourself.
Jijiji. Abala kaka ale mazuru asumuke kabara watu bone. Asi mazuru ifeti ya ona we. Wapana wanosimudza simu. Eh, iyo nyaya yeweiti iyo iyi varume nevakadzi maneja yemiviri yenyu. Mm. mm. mm. muviri unotoona kuti waakundikurira waakundiremera moda hawa tisataure mazita wana please tisataure mazita wana hambinga yedu iri papa one kosika kule uchiwe vanhu vanenge vabata contract kapazabha ka vakomana we how your body grows yes. do work outs limit your diet twabam
tarira murume ari kudya kuti waparara nyamara uri kukaburirwa ambara wakapuza auya kuchechi uinyeperwa chengeta mhuri yako ndivabara kuita izvo kiva vanobata aida vatambi vafanira vanosirayisa vane mashoko avatambi vakadzi vanotokirida kuiti mashoko vakangonzwa varume vanoona vakadzi vanonzwa haa wakudikitira manje kuti wakaitiswa nenyika ine gara nemukadzi wako ufambe naye eh. pauri ndo pane mhuri yako zvaonda izvo mune makoleji hobho muharare mamwe anoita masaturday nemasunday unodarika nepakoleji ipapo uchienda kunoita gadhi izvo zviri kuplana kutambira penjeni yagadhi izvezvi harisi basa rekuita gadhi raungaite upenyu hwese ita for a short while get better knowledge get better skills go back to school that's what princes do
Amen. Ana Sixteen anopinda years chikoro you got. mdara. unopenga here iwe we don't feel sorry for you Hmm. because mari yauri kutambira iyoyo you could save, save some money yeah. and get better ndakanga ndiri guard ndakazoitwa koporo ndakazoitwa supervisor pasecurity company ndakazoitwa manager iko zvinezvi ndaakumonitawo magadzi ndichifamba nemota ndokuimprova ikoko wotanga chikambani chako hmm. wakutomanajawo kambani yako wega you can start from any job what we discourage hamana ka musi wepayday mari yagadhi inoperera mutauni asati atombosvika padheri saka unoimprova life sei nemari yakadaro mwana kufa uri pabasa risina maturo let it be a stepping stone Amen. to something better nhasi areve jere kuti nhasi uri pataiti mani eh. haupabude inharo bedzi dzawina zvinhu chaparara unoda urombo hanzi mai wachiri kubasa wakabirwa wane mushikashika wakadzvinyirwa nemamamafia mushikashika imo wakabatwa pane chiri kutesa roko chiti eh, pane perecha pana chichigumba chichibata zvidya zvemukadzi zvakatsvukira hawatambi hausati waona mavhidhio anobuda kana emabhazi aya Ngwe mazukwe kune wakomana unongomira kwamashure kumukadzi wako achidai wachiguma zvawo. Achitonzwa ari baba. Munda womurume uyu. Ah, pfungwa dzevadhara aya dzotifundzisa busy. Kumba kwaFaro ndokwakadzidzira Moses judo. Okay. Moses haana amboita maprayers Moses aingorova Mwari akati izvozvi zvaari kuita izvi ndoo zvinotodiwa kuti munhu aite savior izvezvi Amen. Amen. Amen.
saka aimira pamberi pafaro asingadedere anga ajaira kumira pamberi pemadzimambo aikwakakura nafaro iye zvino kuona motaketi ichipfuura so ari mumota president unonzwa marunda ako achipera simba so kuti motikari dai yangoenda mani izvi zvinondizondinetsa pana kusvika mutadzi zvaka netukumbo nezidzoro ndiye wauri kuzeza saka ndine varume wakawanda vasingagona kukondera vakadzi wapakupfeka

ndiye wo uri kuzeza saka tine varume vakawanda vasingagona kukondera vakadzi wa pakupfeka chai mukadzi wakanopfeka sepfambi pachichi tichiona nezvinhu zvako mitsetse yese tichiona kuti ah ndipo dzinopinda apo nei dzopinda apo nei wamwe mombe dzechitoimajina dzirimo dzichitorowawo pamukadzi wako mukoma uri wiki ka haugona kumukontrola haugona kumuudza kuti pfeka zvakanaka uri kuendepi wakadai buda mukadzi wokuchiti achikanyera kusvika pachechiso varume vachiti wakomana vana munhu wakomanaka wakomana wana ari kudya nerivha mukomana wacho mukadzi wako iyo takwana saka tawadzinga vana izvi mava kuti amo program makuisa wakadzi paprogram yamo tarisa muru baba wari vechero kuti ande kudzungaira kwacho kwakaoma wana mai wakuzara paprogram ndokumhanya kwacho kwatiri kutaura ngavabve waende wari kudei mwana program yana baba wauyo imomo juu hanzi nemumwe ndofunga pana namai watumwa nawo mwana baba kuti Endai munotinzwirawo mozotiudza. Aiwe wakapusa iwe. Wakapusa iwe. Ana baba. Ndo chimiro chedu chatana nacho. Wanosununguka sei? Hapana anowapa instruction. No one is instructing them. Tiendai apo, endai apo. Ndo masikirwo avakaitwa. They must be given instructions. Ndo masikirwo evakadzi yayo. Mukangobvisa izvo mauraya nyika. murume ndiye anotaura mukadzi achiteerera iwo ndiwo unoti i love you mukadzi oti love you too zvinova varume vazhinji ka ndiwo anotozoudzwa ka i love you oh, love you too ndakakutaura ndisakati ane varume vakawanda vari kunzi wana bhebhi ivo vanava bhebhi unonzi bhebhi munhu womurume sasa baba vari pedyo roti makaoma mukoma bhebhi Faro aigona kukoti kuna Moses ndokupa mari yakati wosiyana nazvo zvekuda kuburitsa vanhu muEgipita izvi. Moses had a strong character. Pharaoh never tried to bribe Moses because princes cannot be bribed. Nekushata kwakaita mwoyo waFaro haana kumboofa moses bribe mm. imagine dai moses anga akafanana na na na na na ian ndlove angopuwa land cruiser yake ah. otobuda mangwana ari patv achiti vebheru ngatidzokere kumigwaza hapana ari kubuda ah. woyo yes endai munovaka rimwe guta rafaro ah. totoziva kuti moses aminister of construction
bhaibheri inoti vakadzi vazvise pasi pevarume muno kuti murume ndiye musoro wemukadzi sakristu ndiye musoro wekereke okay. yeah. kristu ndiye ari kudriver obva ati idai vakadzi venyu exactly. pari important ipapa because yeah. mhombwe dzazara futi a yeah. yeah. yeah. pana varume vasina kutendeka pakati peda bhaibheri inoti imwa patsime rako chairo exactly.
rinoramba futi kuti matsime ako haagona kufamba munzira dzemuguta achikamburwa kamburwa nongono yeah. because tsime rako rikatanga kumwiwa no remuguta richamwiwa nembwa dzine rebisi eh. iwe unopinda parebisi idzodzo imwe patsime rako chairo bhaibheri roti mukadzi wokumwe igomba rakadzika anopinda kwaari anozvitorera rufu unomira mutachiraini iwo uchigecha iwe mahure unogecha mahure iwewe wona kuvhura soko rutoti iwewe tata ari pedyo roti mira ukesha mahure iwe uchipisa tomota tudii kuti uchimira mutachilaini uchisuka kumba uchiti ndakaneta eh. usingamwe uchikecha mahure uripara it was easy to bribe moses eh. vanhu vaisraeri vava vasingabude mm. one mistake mucharacter yamoses vanhu vaisabuda muegypt yes. mm. God wanted a man with a strong character. Eh, Anoti akati tinobuda anenge achingotaura zvekubuda bedzi kusvikira vabuda Exactly. haachinje pfungwa. Exactly. Achinje.
God is in it. Iwe unochinja chinja. Unongozisekera God is in it. target gore richitanga Yeah. wapakati wachinja. wakuti kunamata mwe wako kana tine zvekudya nezvekufuka tichatinda naizvozvo apa zvekudya zvacho nezvekufuka hauna futi ausi kuzviona we want princes like moses Amen. we want princes like, like moses. moses discipline mukoma mm. ndokoya kwekutanga protocol yakutanga you must be disciplined, disciplined. atina eh. hapana ndisi vashoma wanopurakisa zvinhu izvi kungopiwa mota bedzi munhu akupinda mana 10 mhuri yakutomusuwa eh. atone pfambi ende kune vakadzi vakagadzirwa nasatani kubata basa iroro Ngokuti ukangonomukambura kawani vedza udzoke kumba. Ukangonomukambura.
Ende kana ukatanga game rekupinda vamwe vakadzi wasungwa. Eh. Atokumona. Exactly. Because anokuisira message even uri mumba hana basa nazvo. Eh. Hai, uri sei? Hai best friend yangu. Zvinhu zvako zviri kukusuwa. Best friend.
Mukadzi wako aripo kana tanga kubhipa bhipa. ndiani maari kubipa hai wasungwa watova mujeri wega wakuwanisa foni wakuita sei wakuviga viga uri kuzviisirei muzvinhu zvakadai eh. shuwa kuparadza mhuri yako yauri kuumba nevakadzi vemurodhi vanokamburwa ah, nemunhu wese wese
an adventist man must be principle munofanira kusiya upongwe makomrades
aiwa ini ndabhoza nhasi guys see you on the next video tobatana guys please subscribe please subscribe subscribe ha ah, tikabatana pangeno usasubscribe ha ah, mwe nomuzvambaradza mwe nomuzvambaradza chigadzira mavhidhio anakidza oneso hayayayayaya tinorwa ah, eh, tinorwa kovana tinorovana chete ha gore riri gore riri gore riri ma 1 2025 zimbabwe will be on fire guys am here ndiri parapa guys haa mazimbo ndokufarirai ndokufarirai zvisingaite because ndimi warungu wangu keep watching the videos guys thank you maspaka